wallahi isin jedha na amantanii na amanuu baattanii wallahi isin jedha qaamallee wal hin beeknu yuutuubii irratti na Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maragaa salaamtaan teenya ta'uun irraa buqqaate isin bira haa geessu rafadaan. Akkana isin jee arraan tana unni as dhihaanneef anaa fi Abdinaasiru haqa jirtu irraa dubbachuuf haqni jirtu san maali? Sa'iid Sa'iid jechuudha. Sa'iid irraa waa'ee hedduu haasawamaa jira. Sanirraa haasawuuf anaa fi Abdinaasir irraa asirratti argamnaa jechuudha. Nama cubbuu isarra kaayuu fi fi keessa galata galfattu jidduu hedduu dhalaallee jira. Yaada sanirraa irraa tana qophoonee asitti anaa fi Abdinaasir dhiyaannee yaada sanirraa isinis innis mee isin faa ibsu. Okay, waan bareedaadha. Akkuma obboleessi kiyya Rabadaan je'etti gaa dhugaadha. Rabada Sa'iid obboleessi keenya yeroo dheeraa jechuudha. Wajji nyaannee yeroo dheeraas hojii dabarsine waa hedduu keessa bu'aa bahii hedduu keessa wajji kunne arra as geenye jechuudha. Arra ammoo waan inni dhagahaa jiru sooshaal miidiyaa gubbaarratti yookaan yuutuubii gubbaarratti intalti takka summii nyaattee yookaan dawaalee kiniina hedduu takka walitti qabattee liqimsitee haakima seentee lubbuullee nagaa rabbi baraaree isiillee waan taane alhamdulillah eega rabbiin lubbuu isiillee baraaree jecha akkasumattuu egaa namoonni garii asii sa'iid waan akkanaa kana duraanuu beekaa duraanuu hojjetaa dhalaa itti kijibaa dhala la sa'iid anis niin beekaa obboleessi kiyya rabadaanillee ni beekaa hanqa tokko isin yaa ibsume waan takkaa isin hima jaalaltiin waan jirtu sa Sayid kun maalirraa jaalatame? Mucoon sun maalirraa jaalatte? Haalaa fi amala isaarraayi. Nutuu haalaa fi amalarraa jaalanneen dhalaan qofti dhiira hin jaalattu. Dhiirtinis dhiira ni jaalatti. Maaliif obboleewummaadhaan? Kanaafuu mucoon sun jaalatte kiniina dhugdee mucoon sun haakima seentee fi eh, haakima jee uffatu mana ollaansaa seente. Okay, Sayid itti dirqisee Sayid mee dhugii jeeni Ha- ha- kiniina kana dhugi jeeni hin jenneen Baa bombi dhudee hin loone. Isa maali maaltu rooroo jira kana maal irra keessan isa Sa'iid duraanuu gizee walitti agartan foddaadhaan gizee agartan nama gaarii fakkaata laakiin ammoo yoo qaamantiree tasa Sa'iid nama hamaadha laa Sa'iid nama akkasiiti miti. Sa'iid nuti qaamaa fi qalbiidhaan wal bira jira. Sa'iid nama waan takka yoo si godhe wanni irraa qalbiirraa si godhu tokko Nama nama muswaasa qabe hoo miti. Nama dhalattiin jarjaree dhalatti illee dhaquu miti. Nama jaartii isaatiif akkanatti diriiree deemu. Kan dhalaa meeqa bareedu bira leexee yuutuubii nuu bane jaaniin jaartii isaa malee jaaguraan qabu. Mana isaa malee. Nuti beeka. Dhugaa isaati akkuma rafataan jee Kashlabbummaa hin qabu Sayid. Akkamitti hin qabne? Abdinaasir ragaa baataa fi wanni jettanii innilleen Sayid bakka tanatti waliin jechuu barbaada. Sayid nuu si beekaa hin kakatin. Kakuun barbaachisaa. Haaraan kakuun hin kakatin. Kan si beeku si beeka. Eeywa. Haadha wal.
Kanaafuu ati nama hedduu gargaartee harka qabdee ijoollee Dubaayii fi biyyoota kana keessa jirtu hunda ni haasisita. Anillee ni haasita gaaf tokko waan isin jeesanii. Yaa obboleessa kiyya akkanatti nama hundaa'u Haammattee ifitti dhiyeessuun kee kun hedduu nutillee nu gammachiisa. Nutillee warra yaman nu boonsaan siin jee. Dhuguma isaa maaliif xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne dhalaa fi dhiira osoo hin jenne hunda isaanii haammattee obboleeyyan godhattee ifitti maxxansitee karaa ah, isaan barbaadanii yookaan akka isaan fadhanii wajji haasawaa yookaan gammachiisaa wajji taphachaa turte. Tayyib, Waa'ee jaalalaa haa jennu. Isiin yuutuubii irratti agartee ati fuula isiin agarre hin cootan. Exact. Laa beekuun isin mala. Haako rakkina hin qabu. Oofi. Mush mushkila rakkoon qabu jechuuf hin jee. Ammoo jaalaltiin ni jirti hin jirtuu miti. An akka kiyyatti jaalaltii rakkoo arra mataa isii sanirra geessite yoo boru Sa'iid bira dhufti hoo.

Yoo ka dhaban taate hoo dhiirtii guutu dhalaan hoo guutu akkasumatti. Kanaafuu Sa'iid haadha warraa bontuu qaba maashaallahi ta ija isaatirraa waa beektu ta jecha inni jedhuun tabbaqdu yookaan jecha sanirra dhaabbattu
waan inni gorsuun fudhattu gorsa. Tamaam. Sumayyaa ni beekna. Anis ni beeka. Sa'iid obboleessa kiyya Ramadaan Raastaallee ni beeka. Namoonni yuutubaroonni sanaa keessaa kan jiru kan hin beekne hin jiru. Keessaafuu as dhiisiiti warri biyya biraa nuti gaa qaamaan jenne beekadha. Amma warri biyya biraa keessa jirtan Sumayyaa namni beeku namni hin beekne ni jira hin jiru. Sumayyaan sabboontuudha. Nama boonu maashaa Allah nama jaarsa sii wajjin bulu jechuudha. Haadha ilmaan isaati. kabajaa kanninaaf nuti bakka kanatti maaliif haa galatoomtu jennaan san agarteellee san dhageesseellee ka'uu hin jiin maaliif ammallee arallee borullee viidiyoo kee haa sa'id waraabisanillee laallee hin jira ilmaan ilmaanuma keeti sa'id sumayyaan bakkuma ati kaayyate siif jirti insha allahu ta'ala kootu sin jenna harka ballaan si taqabballaa kootu haadha warra keetiitii fi ilmaan kee bira taa muciyoo san hoo maali nurraa wanni isin nurraa qabdu du'aa'ii qabdi. Rabbi haa caafiyu, Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu jennaan Rabbi itti balaa haa balaa qabu insha Allah. Garuu laakii Rabbi wanti kana haa kana dhaabbatu.
Idaanoo qabaanii garii waan ijoo takkaa jira. Warri isin Sa'iid jaalatan kun jaalalti waa'ee diraamaa isaa irraa kaka'e moo waa'ee koflaa fi tapha isaa irraa kaka'e kana jaalatan moo jaalal dhugaa ka onnee namaa fuudhee Jaalala dhugaa saniin osoo jaartii fi ilmaan qabuu jaalattan wa- maali akkana ta'uu hin qabu. Jaartii qaba, ilmaan qaba, nama mana isaatti amanamu. Sa'ii jechuun sila haadha nama as taa'u miti. Sa'ii jechuun nama sila miliyoona hin qabu yuutuubiin isaa akka nama dhaabbatee wallaahi ani ifan yuutuubii lama kanaa balleessa harka isaatiin sabiskiraabii ture ture tokko kanaa godheessisa. galata ilmaan oromoodhaa kasan akasi jiran fi waraa ilaa dubeetti ilaa bika suudii arabiyaatti itti gura hatti gurguratu maallaqaan warra banee fi gurguruu jira warra bilaashitti irra guddaa bilaashitti laakiin harki isaa soogidda hin qabu soogidda hin qabu sila harki isaa soogidda qabaatee akkanatti eh, wallaahi gadaatti namaan ta'u dhugaa sa'i silaa kanaa ol ta'uu qaba nama miliyaana silaa qabaachuu qabu akka abu fallaafaa nama miliyoona afurtamii tokko qabu nama miliyoona meeqa qabu akkas ta'uu silaa ma qabu sa'iitu kana bira dhaabbadhaa Sa'iid namaa nama dallanuu miti. Sa'iid nama maallaqa amanamee gargaarsa uummata dhukkubsatee warra dhukkubsatee cufa Sa'iid mee gargaarsa nu godhi jaanini asii gargaarsa godhe jechuu bilbilee bi- uummata biyya alaatti himee biyya alaarraa harka isaatti maalanii du'ee akkasii uummata saniif viidiyoodhaan ifirraa mara abaluurraa maqaan kaasu jedhee abaluurraa maallaqa hanqalaa ergame jedhee nama kannu Nama ija tiyya tanaan arke takka jee nama akkanumatti jibbuu isaaf ragaa ba'uu miti. Sayid ana na masruufu, Sayid wanta kanaan godhu, Sayid nan guddisu ka rabbi na guddisuus rabbi, ka waa naa godhus rabbi. Laakiin ammoo haqa irraa dubbachuuf achi hin deebi'u. Akkana jettanii Sayid hin komatina. Nullee ka arraa tan haasawitu kanas nu komatina. Sayid maal godheefi maal kanneefi akkana haasawaniif jettanillee nu komatina. Warra nu komatallee rabbitti dhiisine. Okay, Yaada kanarratti mee viidiyoo isaa kana xiqqoo haa laallu achi booda walitti dachaana. Kanaaf
nama hin taane kalayaanii nama isaan hin jaalanne fakkeenyaaf yoo ani jaalatiin isiin na jaalattee qofa faayidaa ta'e kan qabu yoo sila anis jaaladhee irra bareeda. Kanaaf osoo akkas goote mucaan tun kana keessa maal jetti eegaan piraankii kana dalageen booda piraank kana eegaan dalage booda argiteet sumayyaan Oromoon aan ayyamtu Abashaan an ayyamtu. Waliin agarra kana viidiyoo Sa'iid waan jiruus kaa isiniif mul'ata. Kakatee booyee na amanaa yaa ilmaan Oromoo. Sa'iid si amannaa obboleessa keenya. Sis beeyna. Waan si amannuufis waan si beeynuuf dhugumatti. Oromoon si beeyti jeetiin abdadha maaliif yeroo hundaa hoogaa namni sooshaal miidiyaa irra taa'u yookaan namni nama waa dalagu beekamtii guddaa qaba maaliif nama biratti beekamtii qabda yoo fuulaallee si arku baatan Ah, yoo egaa si bira dhufanii eh, Qaamaan illee waan isaan- eh, qaamaan si argu baatan waan ati hojjettuu fi waan ati jettu hundaa'u sagalee itti nama gurra keessa hin jirre hin jirtu jirtu. jeetti na fudha. Kanaafuu obboleessi kiyya Sa'iid eh, kakuusaa durattuu silaa akkanaatti waan akkanaa dhalate jee humni amanna jeetti na fudha. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya maal jechuu barbaanneeti bakka kanatti. Warri homattan komii xiqqoo dhiifamaa wajji dhiifamaa wajji obboleen kiyya. Baay'ee haa xiqqeeffannu maaliif dhugaadha eh, ilmi namaa ni dogongora eenyummaa ta'ee ammoo dogongora sanarraa deebi'uun barbaachisaadha. Waan takka osoo hin hubanne dura dhufanii komantii namaa loluu yookaan namaa arrabsuu yookaan hamaa namaa godhuunis hin barbaachisu. Sa'a. Eh, Akkasumattuu warri amma viidiyoolee waraabaa jiru kan irra guddaa mm, reaction akka reaction irraa dalagu jiran irra guddaan namni keenya waan kana viidiyoo isaa ammoo akkasii miti sa'id nama akkas dalagu sii miti isuma yasta beeytan jaartii isaatis ni beeytani ilmoo isaatis ni beeytan wasaappiin kijiba nama himuu miti never never maaliif yuutuubii isaatirra guutuudha jaartiin qabaa ayilaan qabaa ilmaaniin qabaa jaartiin tiyya tanaa jee takkaa dhoyseen beeku ammoo Jaartii qabaaf hin jaalatamu hin jennu ni jaalatama. Sirriidha. Ilmi dhiiraa ni jaalatama. Intalti dhalaallee ni jaalatamti. Maa bishi mushkilaa. Saa wanni jaalatamu maalaa fi amala qaba. Aywa. Ahaa. Kan rakkoo hin qabu. Aywa. Ammoo wanni bakka itti rakkoo waan fide. Intalti dhalaa waa nyaattee lubbuu sii galaafachuu seesan. Kana San bali.
dogongora san. Eh.
San dogongora ammallee gadi hin qabnu san. Dogongora ilmaan Oromoo yookaanoo ilmaan Itoophiyaa waan akkanaa huliifillee hin Hin hojjetina.
Jaalattanii jaalattanii tattaaffii godha akka itti harkatan barbaada. Laa Haalli kan inni godha. dogongora jaalatanii eh, akkamitti jaalatamee naa hime? Laa, Jaartii nama jaartii ni qabaa? Jaarsa rakkoon qabu. Laa, Afur rakkoo baneef qabu. dhiira. Laa dhiirtii rakkoon qabu. Ah. Dhiira afur baneef. Afur Yoo baneef. jaartiin isaa hayyamteef

halaal ulaagaa isaa eeggate ka akka maaliin isin hin jaa maal akka hogguu galaanni wanni maal jettaan shallaala yookaan maal jettaan Akkuma amma waan akkasii walleen amma tana deemu jirtu akkuma wallee amma tana sa'iiti mucoon dawaa itti dhugdee wanni taatete walleen akkasii araramii kuulee too jaalallee dukkanaawee jiruun kosi malee walleen takkanaati Puff, bombi dhosti. bombi dhosti anaaf jookar GR kajaaliin